Obi mmisa Kwadwo Nkansah ma me sɛ, edin Nkansah no a ɛda no so no, hwan na ɛde edin no de maa no? Mesan si so bio. Kwadwo Nkansah, Ghanaian actor, Ghanaian comedian. Sisi a me ne wo rekasa yi, mese, edin Nkansah no a ɛda no so no, hwan na ɛde edin no maa no? Ɔpanin Boadi a wanya ne baabi kɔ, Nyame mfa ne kra nsie. Nyame nkɔ so nkyekye abusua werɛ. Kodwo Nkansa sɛ ne papa na ɛdi din no ɛto no, sɛ ne maame na ɛdi din no ɛto no, sɛ ne hwan sɛ ne hwan na ɛdi ɛdin no ɛde ɛto no. Aha ɛna me ba arrive. Kodwo Nkansa wowɔ Ghana ha bi ɛna aborɔ nnomaa ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔdidi sunsunsɔrefoɔ atɛm, typically Nkansa asɔre a no kɔfabaɛ ɛyɛ odiifo Kwame Nkansa. Ghana ha yɛnnya yɛwɔ ha ɛna aborɔ nnomaa. Kojo Nkansah wɔ Ghana ha na aborɔnoma bedidii sunsunso adifo atɛm. Obedii odifo Nkansah asɔremma nyinaa atɛm sɛ, Nea ɔkɔ Nkansah asɔre, nea ɔkɔ sunsunsɔre no, sɛ owu a, onni baabi akɔ sɛ hell na ɔbɛkɔ. Sɛ me mpeduasa, ebia saa hɔ no na n'adwene wɔ fam kakra. Aborɔnoma, wo, wo ne Leo anya grudge. Nsɛm baako mmienu bi a mempɛ sɛ mɛbobɔ so no, sɛ woyɛ a, mɛ, mɛ, mɛ, mɛ, mede bɛba board. Yes, aborɔnoma, mese wo ne Leo anya ntɔkwa. Ɛma Leo ne bo afuw yie paa. Mempɛ sɛ mɛkɔ akɔka biribi, abɛka biribi, na agye nsam. Aborɔnoma, wohu sɛ nnansa yi wamelo wɔ social media no so? Aborɔnoma, wohu sɛ nanse wɔamelo wɔ social media no so. Nkurɔfoɔ hyɛ aseɛ sɛ wɔn hiti wo no a wohu sɛ ɛde mmara ɛrebɛbare wo kɔn no sɛ woahu sɛ tumi bi ɛhyɛn tumi bi. Afei woahu sɛ tumi bi wɔ hɔ ɛkyɛn tumi bi. Na wofiri sɛ woawie sɛ wobɛdi di nkansafoɔ atɛn de di nsunsuansoɔdifoɔ nyinaa atɛn pɔtɔɔ. Woyɛ w'adwene sɛ worefa wo ho adi. Woyɛ w'adwene sɛ na worefa wo ho adi. Nsɛm baako mmienu a me mpɛ sɛ mede bɛba mmɔnten sesie yi, aha yɛ Temple TV plus, YouTube, TikTok, wo follow YouTube no a, anaasɛ wo subscribe a, mɛsrɛ sɛ wo bɛ subscribe yɛ YouTube page no. Video bi wɔ hɔ a mede bɛ tu wɔ hɔ, na ɛwa, nti ɛno no wo an subscribe a wo nsa ntumi nka. Kɔ me bio no mu, wo bɛ hu sɛ YouTube link no da hɔ, bɔ so, ɛde wo bɛ kɔ me YouTube channel no so. Make sure sɛ wo bɛ subscribe. Wo biribi ka a, fa to comment section hɔ na fa ma me. Ma me nfa aborɔnoma deɛ yi nkɔ twere nkyɛn. Aber a missionaries no ɛbaa a ɛyɛ Africa ha anaa ɔmo baa Ghana no typically no ɔmo baa na yɛn yɛyɛ yɛ som dada yɛwɔ kwan a na yɛfa so ɛsom yɛn Nyankopɔn nti aber a ɔmo de ɔmo som no ɛbaa yɛ see no African foɔ ɛkwan a mo fa so som mo Nyankopɔn no ɛnyɛ mo kum nipa ntaafoɔ na mo kum wɔn ɔmo ne nyinaa ɛyɛ nnoɔma a ɛnsɛ mfata sɛ ɔmo bɛyɛ ɛsiane sɛ ɛtia ɛyɛ mmra ɛwɔ Bible mu anaa ɛtia Awurade asɛm ɛna two ɛsan so cause you know ɛɛ ɛɛ ɛɛ depopulation. Esiane sɛ nnipakum no na ɛma nnipa so te, ɛnna three ɛsan infringe on the right of the people nti no, saa nneɛma bad yi nyinaa a na ɛwɔ Africa no, yɛsom no no, ɛnna aborɔfo no behu sɛ no, ɛnyɛ, nti wɔbɛyi afiri hɔ. Nti the good thing a na ɛwɔ aborɔfo no side a wɔde brɛ yɛn no ɛyɛ the Bible. Esiane sɛ Bible no ne nwoma kronkron a na Onyankopɔn Asɛm ahyɛ mu ma, nnipa tie, onya ayaresa, nnipa tie, onya ahotɔ, ɔkɔ ahokyere bi mu a ne ho tumi tɔ no, ɛno na wɔde baeɛ. Nti aber a wɔbae no, odiyifo Nkansah Minogue ka se na ɔyɛ Bibinyi, me ka sɛ ɔyɛ typical African. Nti ɔno, aber a na ɔne Makion ne Itendi mu Faith Tabernacle, you know, then times no, wɔn bɔ mu hyia mu yɛ mpaebɔ ne ade no, odiyifo Nkansah, ɛnyɛ kutukuru na ɔbɛtse African Faith o. Odiyifo Nkansah yɛ obi a ɔakɔ Roman Catholic Church pɛn. Odiyifo Nkansah yɛ obi a ɔakɔ Presby Asɔr da. Me ka no bio, odiyifo Nkansah yɛ obi a ɔakɔ Roman Catholic Asɔr da. Odifo Nkansah yɛ obi a wakɔ Presby Church, Presbyterian Church of Ghana. Odifo Nkansah ɔkɔɔ bi. Ansa na ohun sɛ no, nneɛma baako mmienu bi wɔ hɔ a ɛnkɔ yie. Nti na ɛsɛ ɔte ne ho na ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛfɔm ne own church anaasɛ ɔbɛyɛ n'ano asɔre. Nti ohun sɛ no, meyɛ bibini, sɛbi o mpire biasa. Africa ha na mewɔ, meyɛ Ghanani. Nti sɛ buroni de n'adeɛ bi afiri ne kurom aba a, ebi nyɛ, ebi yɛ, nti no deɛ ɛyɛ wɔ mu no mɛfa na mede aka me nnoɔma a me use wɔ ha no ho na mɛtumi ayɛ dɛn ama no asi pi na asi da. Ɛno nti na odiyifo nkansa faa bible no na ɔde kaa ɛyɛ asɔre no ho ɛna ɔse no so far as sɛ meyɛ bibini nko ara deɛ Ghana ha yɛnim sɛ yɛkɔ yɛn ahemfo anim a yɛde mpinti na ɛgye wɔn taataa anaasɛ ɔhene bi fi baabi ɛreba a yɛde mpinti kete na ɛbɔ na yɛgyegye no so. Nti ne saa na ɛte deɛ mede saa you know, mpintin yi ɛbɛ ne ɛbɛ kamfo me Nyankopɔn. Etumpan no mɛbɔ de atontom Asafo Awurade. Nti odiyifo nka nsa fa etumpan, odiyifo nka nsa fa afɔntɔmfrɔm sɛdeɛ yɛn nyinaa yinom kyiniiɛ atenten akɛseɛ mmienu no. Ɔfa adawuro, adawurunta, bɛnta nsenkuo, ne nyinaa, mekyerɛ deɛ African instrument, ɛna ɔka bɔɔ mu sɛ ɔno deɛ ɛno ɛna ɔde bɛfa so asom ne Nyankopɔn, ɛna ɔde Bible no kaa ho, esiane sɛ Nyame asɛm deɛ na oyi to twene a ɛnyɛ yie da. Nti no. Odifo Nkansah fa nneɛma wei nyinaa de ka ho sɛ, No, ɛsɛ sɛ meyɛ dɛn te asɔre wɔ Afrika ha? Esiane sɛ oburoni de n'asɔre fi ne kurom aba Ghana a, me so me bibini no, ɛsɛ sɛ mitumi kyerɛ wɔn sɛ, yɛn nso yɛwɔ adeɛyɛ. Enti no, me nso mɛyɛ dɛn mɛte m'asɔre a a ɛyɛ African Faith Tabernacle Church, African Faith Tabernacle Church, a mebɔ no ɛyɛ Twi mu a, ɛyɛ Abibire Gyidie Ntamadan Asɔre anaa Abibire Gyidie Nhyiamu Ntamadan Asɔre. Ɛno na Odifo Nkansah teeɛ. Ɔtee Asɔre no before 1919 but World War Two ɛndeeɛ pɛ, 1919 ɛna ɔregister Asɔre no wɔ aban mu. 1919 mesi so bio ɛna Odifo Nkansah register Nkansah Asɔre no wɔ aban mu. Na ɛno na nam so a sisi a me ne wo ɛreka sei Asɔre no atumi atrɛ wɔ wiase afa no nyinaa. Asɔre no anya 105 years and over anaa mekyerɛ sɛ 105 years mu na yɛwɔ yi. Odiyifo Nkansah anntse asɔr no bi wɔ Ghana ha nko a, ohun no sɛ no, esiane sɛ yɛyɛ Africa ntsi, mɛ make sure sɛ yɛ bibire mu ha, African countries no, mede asɔr no bi bɛyɛ dɛn, ɛbɛkɔ hɔ. Ɛno ntsi, Côte d'Ivoire, me ne wo ka sɛ, wokɔ Ivory Coast a, Nkansah asɔr no bi wɔ hɔ a Odiyifoɔ Felix Kanga ne Odiyifoɔ Gabel na wɔn manage, ɛyɛ African Faith asɔre no wɔ ɛyɛ Côte d'Ivoire, mekyerɛ Ivory Coast wɔ Africa ne other countries a ɛwɔ Africa no bebrebee. Enti onibu nka nsa yɛ obi a anka yɛhwɛ Ghana ha a, aborɔfoɔ no ɛbaa Ghana wɔn de wɔn asɔre baeɛ, wɔn de wɔn sukuu ɛbaeɛ, wɔn de wei wei wei ɛbaa Ghana no, nka sɛ yɛka sɛ Abibiman yɛwɔ adeɛyɛ na yɛpɛ yɛn ayadeɛ yie, yɛpɛ yɛn ayɛ nneɛma na anka daakye bi yɛde abɔ mmrane sɛ yɛn yɛde yɛn ho anaasɛ Africa yɛde yɛn ho a, asɔre bɛn ɛna nka saa berɛ a me ne wo kasa yi yɛbɛbɔ din? Nka ɛsɛ sɛ ɛyɛ African Faith Tabernacle Church. Odiyifo Nkansah Asɔre. Ma menkyerɛ asɛm wei mu kakra. Odiyifo Nkansah Asɔre no yɛ African Faith Tabernacle Church, na ɔno ankasa nipa no na yɛfrɛ no ɛyɛ James Kwame Nkansah. James Kwame Nkansah. Nti obi a ɔte asɔre no din no no, Odiyifo Nkansah, na yɛfrɛ no James Kwame Nkansah, anaa meka sɛ ne din ankasa ankasa a ne maame ne ne papa de too no wɔ ateasefo asase so yɛ James Kwame Nkansah. na mmom no, yɛse onipa wu a ne tɛkyerɛma mpo nti, owuu gyaa hɔ no, Asɔre no din, anaa menka sɛ ɔno ne din, na ɛsɛ sɛ yɛda Asɔre no so. Nti obi bɛbis, obi bɛhyia obi, ɔbɛka sɛ, oh, wokɔ Asɔre, ɔbɛka sɛ, mekɔ Nkansa, oh, okay. Obi bɛhyia obi nso, ɔbɛka kyerɛ no sɛ, wokɔ Asɔre bɛn? Ɔbɛka sɛ, mekɔ African Faith, ɔbɛka sɛ, ɛyɛ asafo bɛn? Ansa waka sɛ, Odiyifo Nkansa Asɔre a ɔteeɛ a bɛsi nnɛ, firi yɛn nananom aberɛ so bɛsi nnɛ, ɛda so yɛ adwuma, ansa waka sɛ, oh, okay. Nti no sɛ yɛhwɛ a African Faith Tabernacle Church, tie word no o, African Faith, nti papa yi atumi ayɛ dɛn ama no adi asɔre no anaa watumi abie asɔre no fiti 19 ɛn mekyerɛ sɛ akyi before 1919 ɔregister asɔre no wate dadaada a 1919 ara bɛpem nnɛ asɔre no ɛda so ɛɛyɛ adwuma, adiyifoɔ ne akɔnhyɛfoɔ bebree ɛna ɛdevelɔpe ɛwɔ asɔre wei mu. Enti agorɔnoma baa mmɔnten bɛka sɛ, Sunsunsɔre yɛ asɔre bi a sɛbe mpeduasa wokɔ a, at the end of the day wo kra rekɔ hell a, na sɛbe n'adwene na ɛwɔ fam. Sɛbe mpeduasa, gyimi kakra na wagyimi. Atiefo, anwummere momfa nkyɛ me, na saa guy no ankasa no, ɛyɛ ɛyɛ me dɛ paa sɛ sesia no wagyae yɛn asɛm ka, anaasɛ menka sɛ wa wamelo wɔ yɛn nsɛm no mu, esiane sɛ sɛbe na onnim deɛ ɔka. Abranteɛ bi de video bi baa board. Na na ɔka sɛ, Aborɔnoma sɛbi mpɛduasa, ɔnom red a ɛna ɛbɔ fa n'ani so, anaa menka sɛ ɔnom ɛyɛ wii a ɛna ɛbɔ fa ɛyɛ n'ani so nti na ɔkeka saa nsɛm no. Nyame mfa wo bɔne nkyɛ wo, aborɔnoma. Nti no, abusua, Kwadwo Nkansah Lewin a yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛfrɛ no Wizzy, anasɛ Lewin, Corporal Jonas Lewin no, edin nkansa no a ɛda no so no, mise obi a wo a wohwɛ video yi anaasɛ wo a wohwɛ video yi no, mɛsrɛ wo ara sɛ wo wo follow Lewin anaa nso sɛ Lewin ofollow wo anaasɛ moyɛ followers to each other a, mɛsrɛ wo ara sɛ video yi wobɛ share na Lewin aba board na Ghanafoɔ nyinaa ɛtie n'anum asɛm sɛ Lewin sɛbi peduasa woyɛ akora wonim edin no a ɛda wo so no na edin no nso so. Wunim ɛkwan a yɛfaa so de too wo? Because baabi a woayi adi deɛ, minim sɛ wote amammerɛ ne amanneɛ ase, nti wobɛbisa sɛ, wobɛbisa fie sɛ, Edin Nkansah no a ɛda me so no, hwan na de edin no too me so? Esiane sɛ Nkansah no yɛ obi a walivi legacy, I mean, Odifo Nkansah a wawu kɔ saa bere a mekasa yi no, n'asɔre da so te ase, nti obi ka sɛ, Kojo Nkansah Lewin ɛkɔ Nkansah Asɔre koraa me yie kyinyɛ because Nkansah na ɛda no so no Odiyifo Nkansah din mɛtumi aka no pi sɛ ɔno ne African ni a na ebia Nkansah no ɛyɛ ne din a na ɛda no so ansa na ɛrebɛhyeta wɔ wiase afanaa nyinaa nti no ɛ yɛfrɛ obi Nkansah a ninety percent sure sɛ saa nipa no n'akyi anaasɛ n'abusuani firi Nkansah Asɔre mu no ɛyɛ high nti Kojo Nkansah mmra mmɔnten mmɛka nkyerɛ Ghanafoɔ sɛ Ampa, ne nana bi anaa ne papa anaa sɛbi mprɛ biasa ne maame ɛna ɔde edin Nkansah no ɛde ɛtoo no so. Nti no Ghana ha yɛn nyinaa yɛwɔ ha ɛna aborɔnoma ɛbaeɛ na ɔdidi ɛyɛ Sunsunswadifoɔ nyinaa atɛm. Ɔdidi Nkansahfoɔ ɛyɛ atɛm a na Kojo Nkansah Lewin ɔwɔ Ghana wamba ambɛre yi ambɛka hwee, wamba ambɛka word, wamba ambɛka asɛm biara amfa ho. Lewin, menim sɛ wonkɔ Nkansah asɔre, Adum Kyeredua hɔ ɛna woɔ. Enti no, ɛɛ, mɛbisa, anaasɛ mesrɛ bisa bio sɛ, edin no a ɛda wo so no na ɛsɛ sɛ a mepɛ sɛ wode to Ghanafoɔ anim? Sɛ obi rehwɛ a, ɔmmɔ mmɔden sɛ bi bɛma Kojo nka nsɛm ma me. Sɛ, yɛn nyinaa nim sɛ Adom Tyeadua Asɔre na Lewin wokɔ. Kojo Nkansa, Adom Tyeadua Asɔre na wokɔ, Philadelphia Movement, Philadelphia Movement, Adom Tyeadua Asɔre na wokɔ. Enti yɛn nyinaa nim sɛ wonkɔ Nkansa. Na mmom, edin Nkansa no a ɛda wo so no, Mede fa Temple TV Plus so de ato Ghanafoɔ nyinaa anim sɛ, Lewin, bra bold na fa w'ano bɛtom bi wɔ me nsɛm a meretwe yi mu sɛ nkansa a ɛda wo so no, wo maame, wo nana anaa hwan na ɛde edin no maa wo? Na sɛ yɛteatea mu na sɛ edin no firi odiyifo nkansa ka kye a, yɛbɛka sɛ Lewin, Sɛbe Mprɛduasa, bɛdi ho yɛ akakra. esiane sɛ wowɔ Ghana ha na aborɔnoma ɔtrɛ ne anaasɛ ɔde asɔre no din na ɔde ɛyɛ fam. Woyɛ star me me support wo me follow wo easy empire meyɛ obi bi bia bi me comment wɔ wei ase wohu deɛ ɛbae premier no meyɛ dɛn ɛhyɛɛyɛ ɛwɔ me youtube channel so tempo tv ɛhɔ no ɛyɛ tempo tv abusua wohu sɛ ɛnɛ deɛ background no ɛkyɛ yi ahaa tempo tv ankasa ankasa deɛ obi anim sɛ ɛhɔ ɛna medi me nsɛntwerɛ dwuma ɛwɔ But obi bɛbisa sɛ temple no ankasa no asɔre bɛn na ɔkɔ? Na ɔno ankasa mpo ne din de sɛn? Me, yɛfrɛ me James Nana Nkansa. Me, yɛfrɛ me James Nana Nkansa, me odifo Nkansa Nana wɔ asɔre no mu. Menni asɔre no mu amammerɛ ne amanneɛ biara. Aha, nti mewɔ ho kwan sɛ mebɛbɔ asɔre no dawuro. Sɛ ɛnnɛ Nyame adom me na mewɔ social media so a, menka m'asɔre no nhyɛ na menkɔfa sɛbi obi deɛ ɛmmɛka ho asɛm. Me ara m'asɔre, ɛyɛ Nkansa asɔre no, na mɛbɔ ho dawuro na mɛpromote. Ɛna afei misconception bi a nkurɔfo bi wɔ ɛfa asɔre no ho sɛ sɛbi mpere bi asa asɔre no wokɔ na wonhyɛ mpɔboa ɛna asɔre no wɔn yɛ yanko adeɛ. Mede next video ɛbɛba ɛwɔ ɛyɛ saa misconception bi a nkurɔfo nya ɛwɔ ɛyɛ nkansa asɔre no ho ɛfiri tete ntiredi ɛbɛpem nnɛ. Mese Temple TV plus mebe reveale secret bi a ɛwɔ nkansa asɔre mu ɛde akyerɛ wo na Asɛm a ɛbɛba no anaasɛ nsɛm a Nana Tempum de bɛbrɛ wo no yɛ deɛ ɛbɛtumi asesa w'abrabɔ. Mpo wo nkɔ nkansa asɔre na wotie bi a, wonim sɛ Onyankopɔn bɛfa so de asesa w'abrabɔ. Esiane sɛ nkansa asɔre bɛbɔ adeɛ no, ɛyɛ nnɛ, adiyifoɔ bebree na wɔbɛtu aba. Odifo Akwa, Church of Bethesda, Biliko TV, Papa, Onyankopɔn nhyira wo na ɔyɛ wo kɛseɛ. Papa, mede wo ho story reba board gidigidigidigidigidi. Obi bɛbisa sɛ, Odiyifo Akwa, ɛhefa mpo na ɔfiriiɛ anaasɛ ɛhefa na ɔnyaa ne nteteɛ wɔ ha nnɛ, Nyame adom? Nyame ato ne nsam a papa nkwa so Watumi abɛyɛ Filico TV ama no abɛyɛ kɛseɛ Na me ne wo ɛkasa yi Church of Bethesda ayɛ kɛseɛ Saa berɛ a me ne wo kasa papa no ɔreyɛ Nyame adwuma Nnipa pii na afa ne nsam a wɔn adi yie Nnipa pii na afa papa no nsam a wɔn atumi asi baabi yie wɔ abrabɔ mu Nnipa pii na afa papa no nsam a ayaresa soronko atumi ayɛ wɔn dea Odifo Akwa mesan kyia wo kwan soronko so bio Aha yɛ Temple TV Plus Wonnya ansubscribe YouTube channel no a kɔ bio no mu link no da hɔ. bɔ so ɛde wobɛkɔ youtube channel hɔ subscribe tiktok nso a make sure sɛ wobɛ follow na wode wo comment ato comment section ama me make sure sɛ wobɛhyɛ bi bi na ɔfoforɔ atumi ɛnyɛ bi ahwɛ ɛnɛ ɛne da a yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛ broadcast mpo tv plus nti mehu background ne sei a ɛyɛ aseda ɛna ɛde ma twɛdi ampɔ nyankopɔn expect more from me god willing we shall meet peace shalom bye bye